isiniif qopheeffadhee dhiyaadhe seenaa hiiraarraa jaarraa torbaffaa keessatti ta'e tokko. Seenaa kana kitaabban seenaa hedduun nu gabaasanii jiran. Osoo gabaasa isaaniitii ala oduun tun himamtuu taate dubbiin gaafa san taate waan ama namaatii miti. Hedduu waan sammuu namaatitti ulfaatu. Garuu seenaan kun maali jennee osoo seenaa odeessuutti hin seeniin dura haalli addunyaan jaarraa torbaffaa keessa turte maal fakkaata waan jedhu haayilaayitii isaa takka takkaan hojjaa ilaallu. Jalqabbii jaarraa torbaffaa keessa addunyaa tana gubbaa humnoota gurguddoo lamaatu addunyaa tana bulchaa ture. Isaan keessaa tokko humna mootummaa Islaamaatiin kan bulu yoo ta'u, humni kaan immoo humna mootummaa saliibiyyoota yookaan fannifattoota masqalaa isaan jennuun isaan jala harka jirti. Kanumaafuu humnoonni yeroo san addunyaa bulchaa turan lamaan kana humna mootummaa Islaamaatii fi humna mootummaa saliibiyyoota yookaan fannifattoota masqalaa isaan jennuun san lamaan kanaan addunyaan bulaa turte. Jalqaba jaarraa torbaffaa kana keessatti mootummaan Islaamaa yeroo sun bulchaa ture dawlaa Abbaasiyyaa jedhama. Dawlaan Abbaasiyyaa kun kufaatii dawlaa Umawiyyaa booda hijraa irraa bara 131ffaa irratti dawlaan Umawiyyaa eega kuftee booda baruma san keessa dawlaan Abbaasiyyaa dhaabbate hijraa irraa bara 131ffaa irratti dhaabbate jechuudha dawlaan Abbaasiyyaa. Kanumaafuu dawlaan Abbaasiyyaa gaafa hijraa irraa jaarraa torbaffaa kana keessa geenyu hedduu dadhabde hedduu dadhabde yoo xiqqaatee xiqqaate waggoota dhibba shanii ol addunyaa tana bulchitee jirti ni dulloomtee fakkaatti dawlaan abbaasiyyaa akkasumatti haalli muslimtoonni jaarraa torbaffaa kana keessa jiraachaa turan kaana mu'liman jiddan haalli isaan itti turan hedduu nama gaddisiisa nama dhukkubsalleedha maa acdaadhaa ilaa min albashar muslimtoonni hedduun addunyaa gubbaa jiraachuu isaati wajjiin maa imkaaniyyaat caziima min almaal maalleyni guddaan harka isaaniitii waj- jira- harka isaanii keessa jiraachuu isaatii wajjiin haalli muslimtoonni keessa jiran hedduu nama naasisa hedduu nama gaddisiisa dubbii tana maaliif jettee yoo ka jennu taate Mee biyyoota musliimaa yeroo san addunyaa tana gubbaa jiranii fi moototni addunyaa tana gubbaa jiran haalli isaanii maal fakkaata waan jedhu takka takkaan hojji halaafame. Dura irratti kaasnu khaliifaa Abbaasiyyaa. Dawlaan Abbaasiyyaa yookaan mootummaan Abbaasiyyaa haalli isaa maal fakkaata? Naannoo isa wanni jiru maal fakkaata waan jedhu wajjin halaallu. Akkuma reefu isin hime mootummaan Abbaasiyyaa kun ni jiraarraa bara 131 irratti hundaa'e. bara kana keessa hundaa'e. Jaarraa torbaffaa kana keessa hogguu seenni waa akkam xiqqaate waggaa dhibba shaniif oliif bulchee jira jechuudha. Kanumaaf garuu dhuma jaarraa jahaffaatii fi jalqabbii jaarraa torbaffaa kana keessatti moototni gama dawlaa abbaasiyyaa dhufanii bulchuu eegalan kun haalli isaanii hedduu nama gaddisiisaa hedduu nama boochisalleedha. Maaliif yoo ka jennu taate warroonni gama aangoo dhufu jiran kun warroota dandeettii hooggansaa hin qabnee fi gonkumaa warra muuxannoo hoggansaa hin qabnee fi akkaataa nama itti bulchan hin beekne. Kanumaafuu jalqabbii jaarraa torbaffaa kana keessaa fi dhuma jaarraa jahaffaatti biyyoonni hedduun harka mootummaa Abbaasiyyaa harkaa bahaa bahaa bahaa deemtee moototni hundinuu biyyoonni hundinuu mootummaa if danda'e fi mootii if danda'e dhaabbachuu eegalan. Sababa kanaatiif humni muslimtootaa bikka hedduutti addaan faffaca'ee tokkummaan uummata musliimaa harkaa dhabame.

Walumaa galatti humni guddaan inni humni dhugaa bikki inni bulchu jiru dhibbaan dhibbatti Bagdaad qofa ture. Yeroo sanitti maqaan khaliifaa Abbaasiyyaa jedhamu maqaan khaliifootaa kun hedduu haasawama hedduu jira garuu maqaa qofaa jira malee dalagaadhaan wanni takka hin jiru. Gochaan waa takka wanni takka hin jiru. Haalli khaliifaa yeroo san keessa ture haala yeroo ammaa kiwun Elizaabeet keessa jirtu wajjin wal fakkaata. Kiwun Elizaabeet akkuma beektan mootittii biyya Ingiliizi kiwun Elizaabeet garuu Moorroonni Ingiliiz kun isii tana akka hambaa seenatti tajaajilanii qaban malee laysa indaha dawrun yudhkar fil idaara. Hoggansa keessatti hoggansa keessatti gahee hangana jedhamu waa takka wanni isiin qabdu hin jiru. Akkuma hambaa seenatti seenaa isaanii ka duraanii san yaadachumaaf qofa qabanii tajaajilanii hanga ammaa jirti malee waa takka wanni isiin murtee murteessitu hin jiru. Akkasi khaliifaan Abbaasiyyoota ka yeroo san tures khaliifaa Abbaasiyyaa khaliifaa Islaamiyyaatu jira jedhama malee waa takka aangoo dhugaan harka aangoon dhugaa harka isaa hin jirtu waa hundinuu harka isaatii bahee moototni hedduun naannoo sanii dhaabbatanii hundinuu mootummaa if danda'een if bulchaa turte garuu garaagarummaan takkichaan kiwun elizaabeetii fi khaliifaa abbaasiyyaa jidduu jiru yoo xiqqaatee xiqqaate khaliifaan abbaasiyyotaa kun bagdaad qofa irratti aangoo dhugaa ni qaba bagdaad qofa bulcha kana qofa miti haalli isaan walitti dhufeenya amantii islaamaatii hojii qaban hariiroon isaan rabbii hojii qaban hedduu hariiroo fokkotaa fi rabbi irraa fagaatanii jiruu macasiyaa fi waan adda addaatiin laaqamte jiruu akkasii gaggeessaa turan. Yuqiimuuna wa yaxrisuuna calaa iqaamati hafalaat saahiraa. Hogguu hunda halkan halkan koonsartii muuziqaa sirbaa fi waan akkanaa qopheessanii saniin bashannanaa dabarsan yeroo isaanii halkan hogguu kanaan dabarsan guyyaa hirriibaan dabarsan haqa ummanni muslimaa isaanirraa qabu dagatanii ummata muslimaa jidduutti haqaan hogganuu miidhamaa irraa miidhaa deebisuu akkasumatti yajibu an yudaaficu an ilislaami walmuslimiin kana hunda dagatan islaamummaa fi muslimtoota irraayis dhiibbaa adda addaa gama isaanii dhufu irraa deebisuu hunda dirqama akka qaban kana hunda irraanfatan wa an yuwaffiru alamaana lidawlatihim biyya isaaniitiif nageenya biyya isaanii eegsisuun kabachiisuun dirqama isaanii akka ta'e wallaalan Kana hunda godhaa hin jiran. Kun hundinuu itti gaafatamummaa hoogganaa tokko irraa eegamu. Garuu kana godhaa hin jiran. Kaayyoon isaanii guddaan hammuhumul wahiid jam'ul maali. Kaayyoon isaanii guddaan wanni ture maallaqa walitti qabu qofa. Wal baqaa'u alaa kursiyyil mulkii lifatratin atwal. Kaayyoon isaanii guddaan kursii hooggansaa gubbaa aangoo gubbaa yeroo dheeraaf turuu malee ummata muslimaa tajaajiluun gonkumaa sammuu isaanii keessa hin turre yoom kana qofa kaayyoon isaanii kan itti aanu eega kursi gubbaa hanga barbaadan turan booda ilmaan isaaniitiif aangoo kana dabarsuu aangoo tana ilmaan isaaniitiif dhaalchisuu malee kaayyoon biraa wanni isaan qaban gonkumaa hin jiru duuba haalli muslimtoonni keessa jiran nama gaddisiisa garuu haalli khaliifoonni jireenya isaanii itti gaggeessaa turan Jireenya nama muslimaa tokkoonuu hin malle khaliifaa miti jireenya nama muslimaa tuun hin malle jireenya akkasii gaggeessaa turan. Haadhi hiyya khilaafat al-Abbaasiyya. Khilaafaan Abbaasiyya tana fakkaatti jalqabbii jaarraa torbaffaa keessa jechuudha. Keetti aanu Shaam, Masrii fi Yaman haalli isaanii maal fakkaata jennee yoo kalaallu taate Shaam, Masrii fi Yaman tun yeroo san harka Dawlaa Ayyuubiyyaa jala jirti. Dawlaa Ayyuubiyyaa tana ta- ka dhaabe daalika rajulu al-imlaaq al-baxal Salaahuddin al-Ayyuubi rahmatullahi alayhi rabbi rahmata isaaf haa godhu. Dawlaa Ayyuubiyyaa tana namni dhaabe Salaahuddin al-Ayyuubi qaalichi ja'amu sani hundi keessanuu seenaa isaatti illee beekuu baattan maqaan maqaan isaa isiniif haaroo jee hin yaadu ni beektan hundi keessanuu. Garuu hijraarraa dhuma jaarraa jahaffaa bara 589 irratti Salaahuddiin Al-Ayyuubiin gama akhiraa godaane. Rabbi rahmata haa godhuuf rahmatullahi alayhi. San booda garuu eega inni du'e booda ilmaan isaa ka Salaahuddiin Al-Ayyuubii booda dhufan tanaazacu wa taqaasamu haadihi dawla. Dhufanii wallalanii aangoo tana fi biyyoottan yeroo san harka Salaahuddiin Al-Ayyuubiin biyya takka godhee hogganaa ture san adda qoqqoodatan. Yoo akkam xiqqaatte akka seenaan nu himutti biyyoota Salaahuddiin Al-Ayyuubiin biyya takka godhee bulchaa ture kana bikka torbatti addaan qoqqooddatan. Hedduu nama naasisa tokkummaan dhabamee humni isaanii bikka hedduu faffaca'e. Bal wasaaruu mamaalik mutanaahiraa wa mutanaazi'a. Inumaa mootummaalee xixiqqoo hundinuu hundeeffatee wal loluu fi walirra duula banuu eegalan. Salaahuddin Ayyuubiin biyyoota inni bulchaa ture keessaa biyyoota biyyoottan hedduu fi dachiilee hedduu harka saliibiyyoota fannifattoota masqalaa jala bilisa baaseeti gama dawlaa muslimtoota irratti dabalee ture garuu ilmaan salaahuddin ayyuubii lam yakuunu alaa shaakilati dhaalika rajul imlaaq garuu ilmaan isaa haalaa fi sifa abbaa isaanii san hin qaban gonkumaa wallaluu seenan walirratti duula banuu seenan hoggu kana diinoonni duraan salaahuddin ayyuubiin dachii harkaa deeffate san tatta'anii eeggatan wanni isaan barbaadanis kana isaan wallaluu isaanii eeggatan hogguma kana isaan wallaluudhaan biizii waan ta'anii jiraniif ummanni salee biyyaa kun dhufee biyyoota duraan salaahudiin ayyuubiin harkaa bilisa baase takka takkaan takka takkaan jalaa deeffachaa dhufte hedduu nama naasisa humni uummata musliimaa ad- bakka adda adda waan faffaca'ee jiruuf tokkoomanii uummata kana lolanii firraa deebisuu hin dandeenye haalli masrii fi shaamii fi yaman keessa jirus kana fakkaata kan itti aanu dawlaa khawaarizimiyyaa halaallu dawlaan khawaarizimiyyaa tun dawlaa biyyoota yeroo ammaa Paakistaan, Turkmaanistaan, Uzbaakistaanii fi fi moggaa takka Iraan irraa naannawa taate kana keessatti hundooyte dawlaan Khawaarizimiyyaa Muhammad ibn Khawaarizim Shaah nama jedhamutu biyya tana bulcha ture yeroo saniif. Garuu biyyi tunis bi- na- biyyi tunis mootota mootummaalee musliimaa naannawa saniin marsanii argaman wajjin hariiroo gaarii hin qabdu. Hogguu hunda namuu lafa tiyyaan babal'ifadhatti wal lolaa walirratti duula banaa turan. Kanaafuu haalli mootota musliimaatii fi Tokkoffaa garaagarummaan isaan jidduu jiraachuu lammaffaa adda faffaca'uu isaaniitii wajjin tokkummaa hin qaban waliin gargaara walirra duula banaa addaan faffaca'iinsaa fi walirra diina ta'anii jiran. Kan itti aanu Andalus mootummaan Andalus yookaan biyya yeroo ammaa Ispeen jedhamtu keessatti hundaa'e yeroo sanitti mootummaan Andalus tun harka dawlaa muwaahidoota mootummaa muwaahidoota jedhamu jala turte garuu jalqabbii jaarraa torbaffaa kana keessatti lola ciqaab jedhamu mootummaa muwaahidoota fi warroonni dawlaa dawlaa andalus kun wajjin ta'uudhaan mootummaa mootoota kiristaanaa naannawa saniin naannawa andalus saniin marsee argamu akka mootummaa porchugalaatti mootummaa kiristaanota wajjin lola argamsiisan hijaarraa bara dhibba jaha fi sagalirratti lola ciqaab jedhamu irratti hedduu achi gubbatti mo'amanii Humni isaanii dadhabdee walumaa galatti biyyoottan naannoo san jiru to'achuu fi hogganuu dadhabdee jirti. Kanaafuu Andalusis akkasumatti dadhabina keessa jirti. Haalli yeroo san mootummaan Islaamaatiif addunyaa Musliimaa wanni inni fakkaatu intasara fi himil fitan wal mu'aamaraat. Fitinaan adda addaa fi shira walirra xaxuun isaan keessa babal'ate. Diina isaanii ka dhugaa wallaalanii nasaaraan ummanni salibiyoota fannifattoonni masqala diina isaanii ka dhugaa akka ta'e wallaalanii walirratti duula bananii obboleessi obboleessa ifi ajjeesaa ture. Walirratti duula bananii obboleessi tokko dawlaa fi daangaa ifi babal'ifachuuf jecha obboleessaa irratti duulee obboleessaa ajjeesee mootee dhufee yatafaakar isaan kan ajjeeseetiin bar dawlaa isaanii tiyya jala deeffadhee biyya tiyya mootummaa tiyya babal'ifadhee ganiimaa adda addaa harkadhee dhufe je'eeti boonaa haasawa yuqaalu haadha bidamin baarid osoo waa takka ittiin dhagaamin dubbii kanaa kana dubbata ikwatii.

Lubbuun inni baasee dhufe, lubbuun amma inni dhangalaasee dhiinii dhangalaasee dhufe akka lubbuu ilma namaa takkatti osoo hin lakkaawin lubbuu lukkuu takkattu sadarkaa osoo hin kaniniif bar isaan kana ajjeesee mo'adheetiin dhufee aangoo qabadheetiin dhufe gujaamu waan akkanaa kan odeesse. Walumaa galatti haalli muslimtoonni yeroo san keessa turan kana fakkaata. Dadhabina, adda babahinsa, tokkummaa hin qaban, humni isaanii bakka takkatti hin jaaramne. Wanni diinni barbaadus faca'iinsa kana jechuudha.

Halammagaa mootummaa saliibiyyootaa fannifattoota masqalaa jennee jira. Isaan kana. Isaan kun haalli isaan addunyaa itti bulchaa turan maal fakkaatu jenne mootummaan saliibiyyoota yookaan fannifattoota masqalaa kun walakkaa biyya Iroop amma jedhamtu keessatti hundaa'e. Biyyoota akka Firaans, Itaalii, Jarman, Ingiliiz isaan kanaatu walitti dhufee dawlaa saliibiyyaa, dawlaa mootummaa fannifattoota masqalaa kana hundeesse. Hoggu hedduu warroonni kun waliin ta'uudhaan duula adda addaa waraana isaanii hidhachiisanii hamlaa saliibiyyaa hedduu biyyoota akka Shaam, Masrii fi Iraaq irratti ergaa turan. Kanaafuu mootummaan saliibiyyaa kun diinummaa jabaa fi jibbansa jabaa hiqdii guddaa ummata muslimaatiif qaba. Kaayyoon isaa guddaan carraa arkate hundaan ummata muslimaa kana mo'atee dachii isaanii gabroonfatee if jala deebisuudha. Kaayyoon isaa guddaan. Addunyaan osoo haala kanaan jirtu tokkoffaa gamni gariin harka muslimtootaa jala jira dadhabina isaaniitti wajjin harki kaanis harka mootummaa salibiyyootaa jira jabina isaaniitti wajjin tokkummaa qabaatu isaaniitti wajjin garuu osoo addunyaan haala kanaan jirtu taateen ajaa'ibaa tokko ta'e humnoonni addunyaa bulchaa jiran lamaan kana humni sadaffaan ajaa'ibaa tokko dhufe wafarada nafsahu ka quwwa thaalithaa fil aalam humna sadaffaa addunyaa kanaaf godhee dhufe humni kun humni kun addunyaa sodaachise wagayyara min khariixati ilaalam dhufee kaartaa addunyaa jijjiire humni kun eenyu mootummaan kun eega hundaa'e boodaas ummata muslimaa irratti dhufee amrii jajjabeesse khilaafaa abbaasiyyaa diigee cabse humni kun eenyu hundeeffamni isaanii too eessa hundeen isaanii too maali waan jedhu insha allah kutaa itti aanu keessatti qabannee isiniif dhiyaanna hangasittuu astawdicukumullah wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh